Minasan konnichiwa, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh, ez Fatma Amem û hîn guhdarî kursê fêrbûna zimanê Japonî dikim, asta yekemîn katakana dersa sisiyê. Ev vîdyoya ê sê beşî û hene, beşê ewil lê vegerîn, beşê dudiyê dersa nuh û beşê sisiyê jî em ê behsa du du agahiya kene li ser mondyalê ew jî li ser dîroka mondyalê. Ka vêca em dest bi beşa ewil kin ew jî lê vegerîn. Ez ê peyivkî dansa şaşîma û hîn bilafzênin.

Devêca em dersa xwe ya nuh gon sa giyo rêza sa. Tîpa ewil sa ew jî wisa tê nivîsandin. Ya dudiyê şî wisa tê nivîsandin rêz gîda tê nivîsandin sê heta binemo her ewlê her du xirtikê kiçik çê dike û bira nûga xirtika dê şê dike. Ya sisiyê jî

Ew jî ji milê çepê mû xetkî kiçik çêdike û pişt re tê mûnîga xeta dirêj bira çêdike. Nefsa rêz da ji çepê heta rastê. Hîn zanin ku sa giyo tên tên pê re tê û dengê wa û salê tê. Sa dibi za. Şî dibi jî. Si dibi li. Sê dibi su zê. Bibore. Sê dibi zê. Su dibi zo. O her du tîpên şî û jî tîpa ê wan re şêwegê hûr tê nivîsandin milê wayê rastê tê nivîsandin ji be em bika her du dengê şê û jê çêkin çimku zimanê japonî de ev her du denge nîne û em pê katakana peyvê Ecnebî dinivîsin û bi ecnebî de dengê şê û jê hê. Lewma em tîpa ê kiçik hür dinivîsin belê rastî heva her du tîpa ji be em dengê şê û jê çêkin. Deka vêca em çend peyva bûn li ser va tîpê me birîn. Ev her sê tîpe ê çawayê ku dira bê gotine, sa, î

Ev her sê tîpe K û I û Z dibe Quiz. Quiz ew jî yanî ezmûnek e kiçik neqeba dersa Damût bi jî îngilîzî quiz û bi japonî tê gotin quiz. Ev peyva he eve şî hatiye û bera ê hatiye nivîsandin, ê bi şêwekî kiçik hatiye nivîsandin û tîpa a hatiye dibe şêya. Şêya ew jî wa ku e, çi peyva şêr ya îngilîzî yanî belavkirin muşarekê yanî şêya. Ev peyva he ça peyvin e, ça tîpin a, k,

Jî a bi çi? A jî ya yanî peyva Asia ya îngilîzî yanî Asya, a jî ya yanî Asya. Ev peyva taliye sowa dirêjkirî û seya dirêjkirî û jî û jî so sê jî Soxê jî yanî neqaneq yan jî sucuk dibêjinê. Ew goştê wisa şeklê wa. Ev em ji war danê ser şaşê şeklê wa. Soxê jî. Ka vê ca em peyvê xwe em tîpê xwe vegerînin gotina wa û hîn pişt min re ez ê mesafetkî bihêlme ji ber hîn pişt min re vegerînin. Sa, şî, si, sê, so. Bi tin tin re dibi za, ji, zi, zê, zo. Û her du dengê şê û jê wextê ê ya kiçik piştî watê bi şê, şî û jî dibi şê û jê. Bi demê beşa taliyê ew jî gelek li we ji we hêvî ne. Ew jî em ê agah du agahiya ser Mondialê bêjne dersa berî vê me ji bî ke em agahiyê bêjin vê cayan ji ber wê yekê em ê vê cayê şûna agahiyekî di duya bide we ne. Hîn zanin ku tîma Berazîlê tu carî ji Mondialê nemaye her dem beşdar e û ew ê pênc caran jî standiye û hîn zanin ku tîma Netewî ya Îtalya du cara ji xwe çar cara standiye jî Mondyal û du cara pê ye ku di sala hezar û neh sed û heşt û sih û çayê û hezar û neh sed û sih û heştê her du cara pê ye ku di standiye û mixabin vê carê Mondyala Qatar ne ne beşdar e jî.